Batianire omwanafunsi one orenge riche mosometi esukuru ya Kisii School naende nkamosomi eyunivasiti. Ebinto ebi mogokwana tiga mbatebi, inwe mori manye timatianku mbua ninche omwanafunsi arenge omwanafunsi one namosometi. Onye matiang'i naroche ng'a mbobe nasogete korwa Jubilee nkaenda UDA, naende ondoche ng'a ogutuna omwalimu one orenge kago nandigeti. Omogambi ogotisika matiang'i. Tiga totware iga econversation very sincere, sika matiang'i. Nobosoku sana kero okonyorekana ng'a aye nomwalimu o matiang'i kwamosometi. Kero omwana okagocha bumba aye nokomoakera nse okomoakera kera rituko. Aye nogotebia abanto buna are omobe. Kera egento nkorokia kere amatiang'i nomong'aini orenge class.

Bono ogotebia matiang'i ng'a akorigi mogambe, abagusii baminto tiyatoborana neswali ere, tari ere bieka amo actually okwane na egento eke. Okonyora omonto agoteba ng'a matiang'i onya kong'akera esimi, matiang'i onya kondigi togambe ekere mosapote, matiang'i onya ko kong'a kende, matiang'i onya kong'a emeremo, aii. Neba akabwate ribaga ri'okoegena nemeremo, gaki nkere omonto are koa. Neba bono nigo agatetwe obopresiden abande koumera abanto, gaki naumere kera egento. Omanyete? Tiga totware a honest conversation. Abagusii baminto, tiga totware a honest conversation. Matiang'i naumere kera omonto rero ache akomotebia ng'a aye inchuo twaumerane, mokwa oa inchuo kwa nkwanire buya online inchuo twaumerane. Naye nyagete inchuo, naye nyagete inchuo, gaki narare nonye nokorara. Abagusii baminto. Omwalimu buna oyo ogoti nere obete koba number one gosupport Matiang'i ase eng'encho this is a student. Now to make matters more interesting, tari ng'a amosometie secondary yoka kisi school igaa, naende amosometie mpaka university, eeh mpaka university. Omanye gontebia ng'a omwalimu buna oyio bado tarochi buya ng'a okamosomia korwa high school agaeta. Ekegioka ngesaini gokorokia ng'a nobwate gosapoti omwanafunzi oo. Okagenda okamosomia university agaeta bono nere doctor, still bado tofeelingi ng'a nobwate komosapoti. Nabo okoba UDA obe ore chikura lakini matiang'i obwate goakera nse. Ngesae asapoti Ruto, genda twara rikondo riago, tebia abanto ng'a William Ruto nomuya okorire eke okorire eke oroserie ense kera omonto mbuya are, SHA mbuya ere, education mbuya ere, chipara chiarosiwu gusii kera egento chiuniversity chiagachirwe, togoke. Lakini ekero okoimoka amo nomatiang'i okorama.

Etabia eye y'okong'entereri matiang'ika chimotike. Yaani ng'a okomong'entereria okomotebi ng'a bono onye nkwakorete eke, nkwang'akire tisimi, gachimotike ase mobwate abagusi aba, gachimotike. Abanto bande beruete ebisaku binde bateba naki eh mokito pi amatiang'i takwa mosuri. Lakini ndiri noo omoremo iga ase ne komong'entereri narende matiang'i, nkwang'ete eke, matiang'i. Stop it! Buna abagusi totware etabia engiya. Naende kabisa mogokwana amakondo abaina baino abande mwabete blessed mogasoma rende mogokwana egesongo rioka mokwane matiang'i sikari ng'a bono oyo tabete. Tiga otige enyandamwamu eyio, eh, tari lasima abe matiangi, someone else could have been there. Chinyandamwamu echi nabo mogochi data iga chigotorokia abagusii ng'a tobwate chinkoro chimbe. Inche tokorigera ebinto agokwana ase speech eye yane, ng'a matiang'i amo rigia baumerane, what for? Aye ning'o? Bono tiga ndabori, aye ne aspirant ekorigia chikura ase akorokwo ng'a machoge borobwo, nkura ki ochi koa matiang'i matiang'i ataeire nomogusii? Yare koba ng'a oteneine ekerogo bogere, nabo twagocha togotebia tata, konya matiang'i iga anyore abanto babere batato bachie komosapoti. Lakini bono ngusii iga amachoge barabwo ase empira ero na eya matiang'i, timanyeti gose ochie oiranereria abwo torende siku hizi barenda mwananchi. Lakini the fact remains naki, ngusii. Abagusii bonsi pi, otware omobato otware na aba matiang'i. Bono ngura ki ochia komorigereria ng'a ote matiang'i ng'a inchuo ndiki togambe? Eh? Inchuo ndiki togambe? Nimanye ogosapoti. Abagusii aba, eh! Naende egento kegokuna omoyo kabisa mpaka negundere gaki nabagaka. Nabo bare asegete baikwete ng'a batiki ng'a matiang'i nabo naborire obogambi. Onye naye tokobori, tomanye ng'a eh naye notagete ekerogo eke, maraga natema ng'ai mwarora biaenda gochia. Mogoikera aase mwatiga enyandamwamu y'abarokia mpaka kende abwo. Omanyete naikaranse ase engaburu mogakegete oborokia mboro gose, ng'ai aborokia mboyo. Inche pi nanchire oyo nabwo oborokia. Enyandamwamu ne ekerasi kia omoerio ase oborokia. Ase okorora omoerio oyomino onyorire kende kwaigwa ng'a anga ninche, anga ninche nanyora, anga ninche ogoti inde ngofa opresident gose aa, tari matiang'i. Anga ninche ogoti ngokwana, tari oyoo, eh. nobosuku sana, na obosuku obonene, onye matenke abate amagoso, morigi mate mongwana, kora igaa na igaa na igaa, tari ogocha igaa kende bobe otebia abanto ng'a matiang'i nare iga na iga, eh, ogototebi ng'a matiang'i takonyara aye ning'o ogocha ototebi, ntomoroche taiyo iga. eh, matiang'e taiyo iga kera aase, we know him, kera arenge echukia esio ntwaroche egiakorete, kera arenge ICT ntwaroche egiakorete, aye nki gwakorire korwa egesocho orwe obe lecturer bionsi pi gocha gocha. Na abange babo baria bagoteba ng'a matiang'i tarakore eke, nonya na aba abairi babo mbarabaa kende nonya. Mwanafunzi tayasomire esukuru nonya, kende nkeiyo na egasi tayananirie gusii nonya, mwanafunzi taiyo aeire egasi gosii oyotebi ng'a oo bono nobody, lakini matiang'i motang'aine mogoteba ng'a matiang'i takonyara, aye ning'o? Bagosii baminto, onye na mbaminto tonyakore for once and for all, nkobatebi ng'ende ng'a mokaba personal ase matiang'i, matiang'i tabwati time gocha gosii igakorerania abanto igaa, I will say it out, netabia embe.